Ɛno a, Asante Kotoko si akan. Menya abo menya ntoboaseɛ anaasɛ menya aboterɛ kɔɔ hɔ kɔhwɛɛ bi, na deɛ mehuiɛ no, asɛ players no bi wɔ hɔnom a, ɔ ɔmo ɔmo ama pressure abɛtɔ ɔmo so. Mɛkyerɛkyerɛ mu wɔ hɔnom. Pakyɛ wo hwɛ dwumadie yi wobɛtumi a follow, wobɛtumi nso a like, wobɛtumi nso a subscribe wɔ YouTube, wobɛtumi nso a like, wobɛtumi nso a share wɔ hɔnom de ama yɛn nso so. Wowɔ comments bi wɔ hɔ nso a wobɛtumi de aba ɛwɔ hɔ nom. So nkɔtɔkɔ ɛyɛ preparations towards season a ɛreba yi twenty twenty four twenty twenty five league season no kɔtɔkɔ ɛyɛ ɛyɛ preparation nti kɔtɔkɔ ahyɛ aseɛ ɛbɔ friendly matches ne adeade ɛde hwɛ wɔn ahoɔden ɛwɔ hɔ ɛɛ ɛnkyɛ bi akɔtɔkɔ ne medeɛ ma ɛwɔ tna park new new built tna park no anaa stadium ɛwɔ. Takwa no ntsi no, nna ɛho behia sɛ kɔtɔkɔ hyɛ aseɛ bɔ bɛ Flandres na ansa koraa na wɔde wɔn akyiri mu wɔ wɔn Europe tour no wɔ hɔnom. But some of the, some of the players no bi wɔ hɔnom a, on the field no, wotumi sɛ, menim wɔma pressure atɔ wɔn so. Sɛ wohwɛ wɔn a, you can wobɛtumi ahu clearly sɛ pressure da ebinom so. Ɛyɛ a mede megye di sɛ obiara pɛ sɛ ɔprove ne ho wrong anaasɛ ɔprove sɛ ɔbɛtumi abɔ kɔtɔkɔ. But ɛba no saa so a, you you commit yourself or you make a lot of mistakes bebree wɔ ɛhɔnom. Ɛba no saa no a, kɔtɔkɔ supporters di mande nti sɛ continuously no sɛ ɔyɛ saa no a, wɔbɛhyɛ aseɛ amount pressure. Ɛba no saa nso a, prayer, wo prayer no nso, ɛmmoa wo. Nti deɛ ɛbɛhia ne sɛ, woyɛ prayer na woyɛ prayer na sɛ wobɔ a, ɛwɔ sɛ wo calm down, wo relax, so a wonya bɔɔl no a, calm down, so ate aseɛ, na ɛdistri na baabi a wopɛ sɛ wode kɔ no, distribution bi a wopɛ sɛ woyɛ biara no, woatumi ayɛ obi te sɛ onya aberante bi te sɛ Justice Bray nya bɔɔl sei a, ɔcome down na ɔdistribute balls no ma baabi a ɛbɛkɔ biara no. So ɔte aseɛ. Aberanteɛ fɛn sɛ Emmanuel Clote, aberanteɛ no wotumi sɛ pressure pressure ɛda aberanteɛ no so. So yɛma no bɔɔl anaasɛ yɛma no pass a wotumi sɛ asɛ ɔne ho pere no bi sei. Ne crosses koraa no a wɔyɛ no koraa no ɛnkɔ yie. So wate ase? Nti abranteɛ no obehia a bit of time na wɔn ma no pass a ɔ calm down na wɔyɛ deɛ ɔbɛyɛ wɔ park no so rather than sɛ asɛ ɔbɛma pressure afa na afei ɔ ne crosses no nkɔ yie ma no saa wɔ hɔnom. Nti abranteɛ no pɛ sɛ yima no ɔkroti because opposition ɔnya ho kwan na ɔbɔ. bebree wɔ hɔnom a wɔbɔ opposition no. Nti sɛ clearly no, sɛ wo make sɛ wo make this this kind of petty petty mistakes on the field, ɛno no ɛba no sɛ coach no betumi abɛnkye wo. So ate aseɛ. Lɔdo Amoa ɔyɛ fantastic player. Lɔdo Amoa yes ɔyɛ fantastic Eh, samba ne aborɔ wɔn nyinaa akyire hɔ nom no solid samba deɛ ɔno ɔnom sɛ bi a wei yɛ friendly match wei yɛ sei ne bɔ a na ɔbɔ ɔse ɔyɛ Sergio Ramos ɛwɔ hɔ nom nti no aberanteɛ no nso ɛnyɛ bad ɛna aberanteɛ fɛfɛ ne sɛ Emmanuel Antwi ɔno nso so fantastic ɛwɔ hɔ ɛna Bena Somoa that young chap ɔno nso so yes Ɔyɛ good ah striker no a ɔfiri Sudan Sudan baeɛ no nso saa striker no asɛ mu sɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ a bit a bit a bit slow bi wɔ hɔnom ɛyɛ no ko ɛwɔ sɛ coach si no ne ne kasa sɛ bɛyɛ ɔbɛtumi ayɛ hye so ho bɛbɛkɔ wohwɛ ne height no ne sɛ ɔsi kyɛ ne sɛ ɔgyina ne mu asɛ bi a crosses ne ba si a aberanteɛ no bɛtumi aboa ma asante kɔtɔkɔ but mehu ne sɛ o ne ne ne ne na eyi wɔ pitch no so no, wɔyɛ wɔyɛ a bit slow bi sei. Nti obehia sɛ mpanyinfoɔ no ne no kasa na ɔsete up so ɛwɔ hɔ nom. Ɛna smart that young guy no so Sudanese no wohwɛ ɔno so ne crosses ɔde ba no a solid fantastic ɔyɛ good ɛwɔ hɔ nom. Ɛna Peter Amidu Akwa. Peter Amidu Akwa, aberanteɛ meka kyerɛ no, dabi a meka sɛ, ɔno ne me me me favourite player player paa, ɔ ɔ guy no yɛ good. Deɛ ɛhia ne sɛ ɔbɛtumi anya playing time wɔ Kasante Kɔtɔkɔ, ɔbɛtumi ama Kɔtɔkɔ aduru baabi, anaasɛ ɔbɛtumi akɔ so surprises. ɛwɔ game bi a wɔbɛ wɔbɛ wɔbɛsi bi anaasɛ akan bi a wɔbɛsi bi de ama Asante Kɔtɔkɔ no, wɔbɛtumi apuli out surprises bebree de ama Asante Kɔtɔkɔ because wohwɛ ne ability ne ne ne ne runs a wɔyɛ no park no so a, ɔnyɛ bad. Ɛyɛ a kɔtɔkɔni kɔ ne ho yie a, because wotumi sɛ co coach Ogum ayɛ adwuma wɔ aberanteɛ no ho paa. Ɔyɛ ɔ wotumi sɛ abran aberanteɛ no game after game biara no ɔyɛ improve. Ɔyɛ improve. Ɛyɛ ma mɛtumi ama no nine over ten. Nine over ten ɛwɔ hɔnom. Ti aberanteɛ Peter Amidu Akwa ɔnkeep up na ɔnkɔ so na deɛ wɔyɛ no ɔnyɛ no saa mfa ma Asante Kotoko na ɔno so ɛno so bɛtumi aboa no so ama wɔtumi akɔ n'anim koraa ɛwɔ abrabɔ mu na sɛ abra na na in, in, in his football career no ɛtumi de no adu baabi so ata sɛ Ɔhu sɛ mmerante bi bɔ akɔtɔkwa a, wɔyere wɔn ho a, wɔtumi kɔ baabi, wɔtumi duru wɔn anim paa yie. Nti mɛ mɛ deɛ mɛka sɛ all the players no, obiara mmɔ ne ho mmɔden. Wo a yɛnwu, wo a wotena ase na wohu sɛ awo wo sintɔ sintɔ anaa woatrae sɛdeɛ meka sɛ titire Manuel Quote no, mehu no sɛ ɔyɛ ɔyɛ akaakyi kakra nti no, wɔn try na wɔn wɔn catch up with others no sɛ yɛ wɔn ankasa nso betumi aboa no wɔ ɛhɔnom nso so ɛnyɛ bad so far no kɔtɔkɔ ɛɛ eh, friendly games wɔn bɔ no wɔn bɔ two matches wɔn ahyɛ eleven goals akɔnsidi only one goal ɛnyɛ bad ɛɛ eh, yɛ yɛ ma mo thumbs up but ɛnyɛ sɛ bi a. yɛbɛwura league no mu. So the, the way a mosi ɛrekɔ no, momfa saa nkɔ. Ɛnyɛ sɛ afei na yɛhyɛ league no, na afei na mo saa ɛte ba fam. Ɔho. Mo improve saa akɔpem sɛ league no kɔ bɛkɔ awie. Because when you say coach no, team a ɔbɛdi sisi no, ɔbɛdi team for the league and the Africa. That is for, for this is what I'm seeing. Because players a wɔgu camp sisi no, they are solid anaasɛ wɔyɛ good player quality ɛna wɔn wɔ sisi ya no eti wei coach ne game plan ne ne ne ne bibia na opushi towards the league africa and everything anaasɛ challenge bi a ɛbɛ na ne bia no ɔbɛ try sɛ ɔbɛ confront ɛwɔ hɔ no nti ne na deɛ me nso so ɛberɛ a mekɔhwɛɛ game no deɛ mehuiɛ no nso so no no nti mo yɛnkɔ yɛn anim na yɛmmoa no Asante Kɔtɔ kɔ n'anim mede mo ase mo atie me shalom peace bye bye.